O, chi 'di bod yn fechgyn drwg! Dwi'n mynd o'n dda i'r rheina ohonoch chi sy'n trial am y dyrchafiad yn y cyfweliadau p'nawn 'ma. Masterclass o ffwrcho lan mewn steil! Sa i mo'n talu council tax! Ma' twat wedi cael y job. Be? Ffycin 'ell! Ma'r bywyd, Samwel. Mae'n bwysig cadw'r slac yn dental. Be' ti'n neud? Catch some rays yfe?
Ma'r fan ma'n emblazoned â fucking waste management. Sa ti wedi tynnu neb lan fan'na yn topless, boi? Ti'n meddwl bod rhyw merched pert yn ffan o waste fel rhyw waste management groupie? Ffycin hell, Samwel. Wnai neud gwaith. A bo' ti'n mynd i shelffo yn bac y fan 'ma? 'To? Ah, not gonna happen boi. Not on my watch. Gad e. Ei, wyt ti wedi clywed bod Gwilym Bellend wedi resigno ar ôl 20 years of service? Mae hemorrhoids fi, back of the vengeance, a rhaid fi fynd at y doctor. Do you strain during bowel movements? Yes, medda fi. Diarrhoea or constipation? Bit of both, wedes i. Anal intercourse? Medda fe. No, I'd rather not. Stress related, tal. Na pryd penderfynes i, digon yw digon. Mis o gymryd orders wrth y ffwrch 'ma. Ah, ffwcio ge, fi'n starfo. Ewn i Costco am pizza. Right. O mae'n iawn i ti. Fi yw'r un ma fe'n hyslo. Wedi neud fi'n in charge o'r polisi Cymraeg. Y job gwaetha mewn unrhyw office. There is no greater indignity. O wedge yw hwn. To. O, Duw any day. Joch byth. O, fi 'di cael llond bola. Anti fucking natal. Anadlu mewn. Anadlu! Tal yn neud two hundred pound i bob man, well bod rhywbeth bach mwy advanced na hwn 'da chi. Fi 'di credu byddai'n gyfrifol am hygiene rhywun arall, fel job edrych ar ol 'yn hunan. Whoa! There's a big one, it's a fighter! Whoa!
Unrhyw gwestiynau am be fydd yn digwydd pan dych chi'n cyrraedd yr ysbyty? Ooh! Where's the cheapest place to park? And I've heard that the father doesn't get any food, not even a paned! Ooh, chi'n siarad Gwmrag? I wanna siarad Gwmrag! Fel dych chi'n gweld, Mae rhoi genedigaeth yn beth prydferth tu hwnt. Fi'n credu bod 'da fi post traumatic stress disorder. O'n i jyst yn gweud, sai'n mynd lawr fy nadau ar ôl rhein! Bach fel pan o'n i eisiau'r cachan ar em ffôr. Iasi, gweithiais i muscles y sphincter y diwrnod hwnnw!

Ia, helo. Ia. Edal tôn. Mae well signal mas yn enor. Mae fe hwnna? Na, eisiau fi hol Jaffa Cakes mai. Mae seis buwch ta. Fucking Belgian Blue. Lwcus bod fi lli copo dy stress. Fi'n cael ei from all sides, Del. Pincer movement, fel Churchill, yn gorfod delio da hon, yr Americans, a ffeito da hwn, fuckin Hitler. History channel to. O ma good shit i ti ar hwnna Samuel, dysge ti rywbeth. Falle dyle ti watsho fe yn lle chware'r Fortnite na fel rhyw teenager. Fi ffili credu Cheeker Boy Del! Roi ni ar Drains Duty! Hwn nawr lowest of the low! Ti di cael e to? Mae disgusting.
O, sim trw dydd inni.
O! Fatberg! Mixture o gachu, nappies a wet wipes. Sa i mewn head first. Mae'r barf ma fel velcro. Dylen i 'di wisgo overalls. O! O, mae rhywbeth yn mynd mewn i wellies fi! O! O, pwy yw hwn nawr? O! Twt, ti'n iawn? O, paid panico nawr. Ond, Mae fe'n digwydd!
Samuel! Samuel! Action! Paid methu dod garref, fi'n dod! Reit, fi'n dod i ti! Samuel! Gawn ni mas o fan hyn nawr! Gad popeth! Ceri ol jeans o'r fan 'na! O, fi'n soaked! Mae'r filth 'di hala fe'n styc i nghoesau! Ceri ol jeans, gloi! Quick! Be' sy'm jeans i gael 'na? 'Na gi sy 'na! Hold on, rhai sali yw rheina!

All under control. Dyma Samuel. Oh, shit, mae'n llawn. O'n i, mynd fel watch. Mae'r planno'n cico mewn yn bert. Dyma Samuel, dyma! Ei, cofio anadlu nawr fel wedon nhw, efe. Oh, just fucking gar y cold seal ni re. Gar y boes y cold seal ni re. Fi'n mynd ar hwn.
Be ddiawl wyt ti'n gwisgo? Oh, paid dechrau, reit?
Mae'r ffocws dal yn gwaith. Samuel, ro'r tarpulin a'n fflat nawr. Tarpulin?
Ei, lwcus bod dim dan i'r ffocws, actually, achos ges i full valet pen wythnos, dwl.

Na chi Misus Bryant? Grêt! Da iawn! Dim Misus Bryant i fi! Agwedd arnot ti.
Isio chwarae bach o miwsig? Ie, yn iawn, geith hon ddewis.
Ond peidiwch rhoi brigyn mlan, neith y babi nol mewn. Teulu bach arall yn gadel. O nhw mewn ar ôl ni! Mishe ti hasti bach? Pengwins! Pengwin yn gwmpo dros- Pengwin yn gwmpo dros-

Be ges ti dde?
Hawaiian. O, oh, uh, merch fach. Beautiful. Pwy se?
Fuck, sa'i mo. Good size leg of lamb, ti'n bod? Fel pêl rygbi. Enw? Miriam, Marian, Delyth, Amy, Eileen a Bryant. Fi'n bo. Ond pa becso, Ar ôl i hon dorro fy gasyn er, gawn ni wared yr hanner reina'n rhwydd. Reit de, well fi fynd nôl. Co ti boi. A bach o barbecue chicken ar ôl fynna i ti boi. Fi'n gwybod hwnna yw favourite ti. Oce? Diolch boi. Ei, ffyc! Dere hwn nôl, mae fenyw yma, ffycin starfo! Dere! Wncwl Samuel. Dim on!